א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה פרשת ויקרא זאגט אונז די תורה אן די דינים פון פארשידענע קרבנות וואס מען דארף מקריב זיין. צווישן די קרבנות זענען די קרבנות די חטאות וואס א פריוואטע מענטש דארף ברענגען, א חטאת יחיד וואס א נשיא דארף ברענגען, א כהן המשיח דארף ברענגען, און א פאר העלם דבר של ציבור, דאס איז א חטאת וואס כלל ישראל דארף ברענגען ווען זיי האבן עובר געווען אויף א עבירה לויטן פסק דין פון דעם סנהדרין וואס איז נישט געווען ריכטיג. אין די תורה שטייט קודם די פרשה פון דעם פאר פון די כהן המשיח, און דערנאך שטייט די פרשה פון דעם פאר העלם דבר של ציבור, און אין דעם איז דא עטליכע חילוקים, און רש י שטעלט זיך דערויף אין פר' כהן המשיח. איינע פון די זאכן וואס די צוויי זענען די זעלבע איז אז מען האט אריינגעברענגט די בלוט אל הקודש, אנדערש ווי סתם א חתס וואס מען האט נאר געשפריצט די בלוט אויפן מזבח החיצון, דא האט מען געדארפט אריינברענגען די בלוט אויך אין קודש אין די היכל, און מען האט דארטן געשפריצט די בלוט. איינע פון די ערטער ווי מען האט געשפריצט די בלוט אין דעם קודש איז געווען פארן פרוכת. די פסוק זאגט אז די בלוט פון דעם פר כהן המשיח זאל מען שפריצן את פני פרוכת הקודש פארנט פון דעם הייליגן פרוכת. דערנאך ווען די פרשה רעדט וועגן די פאר העלים דבר של ציבור, זאגט די תורה מ'זאל שפריצן די בלוט את פני הפרויכעס, פארנט פון די פרויכעס, און זאגט נישט די ווארט הקודש. שטעלט זיך רשי אויף דעם, פארוואס שטייט נישט דא הקודש? און ברענגט וואס חזל זאגן א משל צו א קעניג, אויב נאר א עטליכע פון זיינע נאנטע האבן געזינדיגט, זיין פמליא, זיין סוויטע בלייבט נאך, ס'פאלט נישט צוזאם. נאר נאנטע מענטשן, עטליכע מענטשן האבן געזינדיגט, ס'איז נאך בסדר. אויב אסאך האבן געזינדיגט איז די גאנצע פמליא פאלט צוזאם. אזוי אויך, ביי די פאר כהן המשיח, נאר די כהן המשיח האט געזינדיגט, איז עס נאך געבליבן עז פני פרוכת הקודש. ביים צווייטן פאר העלם דבר של ציבור, דאס שוין גאנץ כלל ישראל האט געזינדיגט, איז שוין נישט קודש און שוין די גאנצע פמליא צאמגעפאלן. דערנאך איז דא נאך א חילוק צווישן די צוויי פרשיות וואס רש י שטעלט זיך אויף דעם. ביים פאר קרן המשיח רעכנט די תורה אויס אלע זאכן וואס מען דארף מקריב זיין אויפן מזבח, די חלבים, יערות, הכבוד און אזוי. ביים פארהעלם דבר של ציבור זאגט די תורה נאר עטליכע זאכן אבער נישט אלץ. דערנאך פירט די תורה אויס מען זאל מאכן צו דעם פאר אזוי ווי מען מאכט צו דעם פאר כהן המשיח. שטעלט זיך אויף דעם רשע און זאגט אז באמת האט מען מקריב געווען אלץ ביים פארהעלם דבר של ציבור פונקט ווי ביים פאר כהן המשיח. אזוי ווי ס'שטייט טאקע אז מ'זאל מאכן צו דעם פאר העלם דבר של ציבור זאל מאכן אזוי ווי די פאר פון די כהן המשיח, אבער די תורה האט דאס נישט ארויסגעזאגט, פארוואס נישט? ברענגט ער א משל פון תנא דבי רבי ישמעאל, משל דעם מלך וואס זיין אוהב, זיין פריינד, האט זיך צו אים פארזינדיגט, און צוליב זיין ליבשאפט מיעט בסירחונו, האט ער געמאכט ווייניג אין דער סירחון, דאס הייסט, ער האט גערעדט ווייניג, ער האט נישט געוואלט אינגאנצן אויסשמועסן אלעס, ווייל ער האט אים זייער ליב. אזוי אויך, ביים פאר כהן המשיח, האט די תורה אויסגערעכנט אלעס, אבער שפעטער ווען מ'רעדט וועגן אז גאנץ כלל ישראל האט געזינדיגט, דער אייבערשטער האט זיי זייער ליב, במילא האט ער נישט אויסגעשמועסט אלע זאכן וואס מען דארף ברענגען צום וואס מען דארף מקריב זיין, וואס לכאורה אז מען קוקט אריין אין חזל פון ווי די צוויי משלים קומען, זעט מען אז ביידע משלים באמת איז פון דעם זעלבן תנא דבי רבי ישמעאל. סיי די משל אויב מיעוט פון די קעניג האבן געזינדיגט פמליא שלא מתקיימת אבער רוב איין פמליא שלא מתקיימת, און סיי די משל אז דער אויב וואס האט געזינדיגט איז מיעוט בסר כונה. פארוואס דא האט רש י געברענגט תנא דבי רבי ישמעאל די נאמען פון ווער ס'האט עס געברענגט און ביים ערשטן נישט? וואס בכלל דארף מען פארשטיין רש י ברענגט נישט קיין נעמען פון די מאמרי חזל במשך די תורה, רש י ברענגט כסדר מאמרי חזל, וואס מען קוקט אריין אין די חזל זעט מען אז ס'איז דא א תנא אמורא וואס האט עס געזאגט, אבער רש י זאגט גארנישט, אמאל אמאל ברענגט ער יא די נאמען, מוז זיין אז ווען רש י ברענגט די נאמען איז דא א חשבון פארוואס ער ברענגט די נאמען, ובפרט דא. אז ביים ערשטן משל ברענגט ער נישט תנא דבי רבי שמואל, און ביים צווייטן משל ברענגט ער יא די תנא דבי רבי שמואל. וואלט תנא דבי רבי שמואל געשטאנען ביים ערשטן משל, קען מען זאגן אז די צווייטע משל קומט בהמשך צום ערשטן משל און ביידע קומט פון תנא דבי רבי שמואל. אבער דא איז עס פונקט פארקערט, די ערשטע משל וואס איז אויך פון תנא דבי רבי שמואל, זאגט נישט רש א דאס קומט פון תנא דבי רבי שמואל, נאר דעם צווייטן משל. וואס איז פשט דערפון? און א פארברענגען שבת פרשת ויקרא תשפ מ, געדרוקט אין לקוטי שיחות חלק כ ז עמוד זעכצן, האט דער רבי ארומגערעדט וועגן די צוויי רשת, א לענגערע שיחה, מיר נאר איבערגעבן א קורצע געדאנק דערפון. וואס איז דא געווען שווער פאר רשע ביים צווייטן משל, ביים צווייטן דיוק, אז ס'פעלט געוויסע זאכן וואס די תורה האט נישט געזאגט ביים פאר אינעם נביא של ציבור, און יא ביים פאר כהן המשיח? ס'איז א נארמאלע זאך וואס מ'טרעפט כסדר אין די תורה, אז די תורה חזר'ט זיך נישט איבער די זעלבע זאך, נאר די תורה זאגט אזוי ווי די פסוק פירט טאקע אויס, מען זאל מאכן ביים פאר אזוי ווי מען האט געטון ביים פריערדיגן פאר. וואס האט געשטערט רש י? נאר וואס דען? רש י האט געהאט א חשבון אזוי, באמת קען מען זאגן אז ביים פאר העלם דבר של ציבור שטייט עס נישט אין די תורה ווייל מען האט טאקע נישט געדארפט דאס מקריב זיין, ביים פאר כהן המשיח האט מען יא געדארפט מקריב זיין אט די עטליכע זאכן וואס די תורה דערמאנט נישט, און ביים פאר העלם דבר של ציבור האט מען נישט געדארפט מקריב זיין, פארוואס? ווייל די פאר כהן המשיח איז הארבער ווי די פאר העלם דבר של ציבור. פאר כהן המשיח ברענגט די כהן ער אליינס האט געזינדיגט, טאקע געווען א שוגג, דערפאר ברענגט ער א חטאת, אבער ער אליינס האט געזינדיגט, ער איז אליינס שולדיג דארף ער ברענגען א קרבן. מה שאין כן ווען פאר ערום דבר של ציבור, כלל ישראל ברענגט א קרבן פארוואס? ווייל די סנהדרין האט גע'פסק'נט אזוי, ס'איז נישט זייער חטא, פארקערט, זיי האבן דאך געטון על פי הרוב אין בית דין, וואלט מען געקענט זאגן אז פאר העלם דבר של ציבור איז לייכטער, און טאקע מען דארף ווייניגער זאכן מקריב זיין אויפן מזבח. אזוי וואלט מען געקענט זאגן. שטייט אבער א חילוק פון עס פניי פרוכת עס פניי פרוכת הקודש. זאגט חזל. פארוואס דא שטייט פני פרוכת און דא שטייט פני פרוכת הקודש? ווייל היות אז רוב פון די מענטשן פון די קעניג האבן געזינדיגט איז איין פמליא שלא מסקיימת איז ממילא איז נישט פני פרוכת הקודש ס'איז נאר פני פרוכת אויב אזוי איז דאך פאר העלם דבר של ציבור אסאך מער הארב ווי דעם פאר כהן המשיח, קען מען נישט זאגן אז די שטיקלעך וואס די תורה דערמאנט נישט, אדער איימערן וואס די תורה דערמאנט נישט האט מען נישט געדארפט מכה זיין ביי פאר הערם דבר של ציבור ווייל ער איז לייכטער, ניין! ער איז דאך אסאך מער הארב אסאך מער חמור ווי פאר כהן המשיח, און אויב ביי פאר כהן המשיח האט מען דאס געדארפט מקרב זיין, האט מען דאך ביים פאר הערם דבר של ציבור זיכער געדארפט מקרב זיין. איז אויב אזוי פארוואס שטייט עס נישט אין די תורה? איז אוודאי די תורה זאגט טאקע ועשו לפרעה אזוי ווי מען האט געטון, אבער פארוואס זאגט עס נישט די תורה? וואס איז די טעם דערפון? האבן מיר א משל, די משל זאגט, א קעניג וואס זיין פריינד האט האט געזינדיגט, זיך פארזינדיגט פאר אים, און מי את בשר חוני. ס'שטייט נישט אז ער האט מקצר געווען אין די ווערטער, מי את בשר חוני, לאמיר עס אפטייטשן אויף אידיש, ער האט ממעט געווען אין די שטינק, ס'זאל נישט שטינקען, איז דא דער זאך, און נאכדעם איז דא דער שמעק וואס דאס גיבט ארויס, דער גרוך. דער קעניג האט נישט געוואלט אז ס'זאל זיך אנזען פאר יעדעם איינעם אז זיין פריינד האט זיך פארזינדיגט פאר אים, האט ער דאס געוואלט האלטן בשתיקה, די געוואלט ס'זאל אויסקוקן ווי ער האט נישט געזינדיגט. דאס איז דער משל. דער נמשל איז, אז די תורה האט געמאכט אז ביי פר העלם דבר של ציבור זאל עס אויסקוקן ווי ס'איז נישט אזוי חמור ווי די פר כהן המשיח, ווייל כאילו מ'דארף נישט מקריב זיין אט די איימערען, אוודאי דארף מען עס מקריב זיין ווי דער פסוק זאגט ווייטער, אבער בשעת'ן אויסרעכענען אלע איימערען וואס מ'דארף מקריב זיין, דערמאנט נישט די תורה אלעס אז ס'זאל נישט זיך אויסזען ווי דער שמעק דער גרוך ווי ס'זאל שטינקען אז די אידן וואס האבן זיך וואס זענען באליבט ביים אייבערשטן האבן געזינדיגט. קען מען דאך א מינוט פרעגן, הא, בשלומי אז מען טוט א קליינע חטא נו, קען מען זאגן אז דער קעניג וויל מאכן זיכער, וויל אים, די פריינד זאל בלייבן נאנט מיט אים, די עולם די גאס זאל נישט שמועסן וועגן דעם, זאל נישט וויסן דערפון. אבער דא רעדט מען דאך פון אזא מין חטא וואס איין פמליא שלא מתקיימת, די גאנצע פמליא צעפאלט, וועגן דעם שטייט נישט פני פרוכת הקודש. אויף אזא מין מצב זאל מען אויכעט פרובירן צודעקן און פארדעקן? ס'איז א געפערליכע מצב! אויף דעם ברענגט רש י, ווער זאגט די צווייטע משל, תנא דבי רבי ישמעאל. מיר טרעפן אין אנהייב פרק ב' אין מסכת נגעים, משניות, רבי שמואל זאגט, בני ישראל אני כפרוסם. דאס טייטש ווי די באטענירער שמועסט אויס, רבי שמואל זאגט, אלע עונשים וואס דארפן קומען אויף כלל ישראל, נעם איך אויף זיך. צוליב די גרויסע אהבת ישראל, די ליבשאפט וואס רבי שמואל האט געהאט צו די אידן, האט ער זיך אזוי אויסגעדרוקט אז ער נעמט אויף זיך אלע על העונשים, איך בין זייער כפרה. ווען מען זאגט אני כפרתן, וואס מיינט עס? אז רבי שמואל איז געגאנגען האט מחזק געווען די תשובה פון די כלל ישראל? דעמאלטס איז נישט אני כפרתן, די תשובה האט מכפר געווען. אז רבי שמואל זאגט אני כפרתן הייסט עס אז אידן זענען נאך אלץ אין די מצב אז זיי האבן א חטא. באמת קומט זיך זיי אן עונש. זאגט רבי שמואל, אני כפרות און איך בין זייער כפרה. פארוואס? א איד האט געזינדיגט, בכלל א מענטש זינדיגט, קומט אים אן עונש. וואס הייסט אני כפרות? רבי שמואל האט זיך נישט אנגעקוקט ווער ער איז עפעס אנדערש פון כלל ישראל. ס'איז דא כלל ישראל וואס האבן געזינדיגט, ס'איז דא א איד וואס האט געזינדיגט, און ס'איז דא איך. ער האט געקוקט אז ער איז א חלק פון כלל ישראל, ער איז א חלק פון יעדע איד, און ממילא אז א איד האט געזינדיגט און עס קומט אים א עונש, איז אני כפרות און איך בין א חלק פון דעם, נעמט ער אויף זיך די כפרה. איז אויב אזוי איז דאס צווישן רבי ישמעאל און א איד, וויאזוי איז עס צווישן דעם אייבערשטן און ביי אידן? אז דער אייבערשטער, די ליבשאפט וואס דער אייבערשטער האט פאר אידן, איז כביכול אז אני כפרתן. אפילו מען איז א מצב אז איין פאר אמאל ישלום איז קיימת מיעט בשר חינם, ס'גייט נישט אוועק די ליבשאפט, וואס פון דעם קען מען זיך ארויסלערנען א געוואלדיגע הוראה וויאזוי מען דארף אנקוקן א צווייטע איד, וויאזוי מען דארף מקרב זיין א צווייטע איד אפילו ווען ער איז א מצב וואס איז נישט ווי בסדר, וואס ער איז נישט ווי ס'דארף צו זיין. אויף א איד, זאגט די אייבערשטער, נער ישראל ואהבי', אידן זענען אזוי ווי א קינד און איך האב אים ליב, א קינד, נישט קיין חילוק ווי אזוי ער פירט זיך אויף, נישט קיין חילוק אין וועלכע מצב ער איז, האבן אים די עלטערן ליב, זאגט די אייבערשטער, נער ישראל ואהבי', אידן זענען אזוי ווי א קינד, איך האב אים ליב, אין יעדע מצב. אזוי אויך דארף א איד ליב האבן זיין באחדות מיט א צווייטן איד, נישט ווייל ער טוט עפעס א טובה פאר א צווייטן איד, נאר ווייל ער איז א חלק דערפון, ס'איז אים נוגע, און די אמת איז אז ווילאנג יענער איז אין נישט קיין גוטע מצב, כלל ישראל זענען דאך צוזאמען, ס'איז טאקע יעדע איד אין גלות. אבער א מענטש דארף פילן, דאס איז מיר נוגע, יענע איד איז מיר נוגע, און דווקא אזוי קען מען מקרב זיין אנדערע אידן, ביז אז מיר קענען מקרב זיין גאנץ כלל ישראל בגאולה אמיתית ושלימה תיכף ומיד ממש. א גוט שבת.